काकी यै काकी की भेलौ गे की करै छियै ये की करबै बैसल छियै मोबाइल देखै छियै की भेलौ ए काकी की आइ दिन में कथी के तीमन बनेने रहियै ये गे की बनेबै बुझल नहि छौ जकरा बारह बीघा बन तकरा डाँड़मे डरक डोरि नहि ए आ एगो गीत नहि बनल छौ बाड़िए झाड़िए साग मिलैए गाछ चारे पर तिलकोर ये मिथिला के बोल अनमोल कोन गीत छै हमरा गीतो नै आबै ये नीक गीत छले ये वह गीत सूट करै छले आइ हमरा बुझली ये ओय में की सब देने रहे सागो रहे आलूओ रहे किदन किदन रहे की कहै छै दू दिन से कहै छलिए तोरा काका के जे तरकारी आनि दियो तरकारी आनि दियो हाट से त नै आनि देलखिन बुझली कहियन जे हाट जाओ हाट लागल छै तरकारी आनि दियो खतम छै नै आनि दै छलखिन बरसा नै टिपी टिपी करै छै ओहि दुआरे की करते की कहै छै तऽ गेलियै बाड़ी दिस तऽ देखलियै कंच पत्ता दूगो कनकनायल रहै उएह तोड़ि लेलियै आ उएहमे कनि आलू आर फेट कऽ प्याज आर फेट कऽ बना लेलियै अच्छा नीक लागल ये बड़ नीक लागले भात के संगे खाय में आब तोरा ओकरो रेसिपी चाही हाँ ये काकी उहे मांगे ले आयल रह चल दै छियै चलू
देखी की कहै छै बाड़ी दिस गेलियै ने तऽ कंच पत्ता रहै एकदम से बड़ सुंदर एकदम से देखलियै कनकनायल रहै एखन वर्षा नहि भऽ जाइ हाँ, ये छै काकी। हँ तऽ उएह दूगो तोड़ि लेलियै बुझलियै ओकरा मेही मेही के काटि देलियै अच्छा। छोट छोट कऽ कऽ बुझलिही आ ओकरा काटि कऽ आ ओकरा ने रहै छै काटबही तऽ बहुते बुझेतौ ओकरा नमक दऽ कऽ जे मलि देबही ने तऽ ओ एकदम कनी भऽ जेतौ बुझलिही आ ओ आलूके एम्हर भुजिया काटने रहियै गेलि कऽ सोचलियै भात दालि भुजिये बना लै छी फेर अच्छा कहलियै कि जे आब भात बनाउ दालि बनाउ भुजिया बनाउ आ मोन होइ छलै हमरा किछु चहटगर खायके तऽ हम कहलहुँ हँ कि जे ओह किछु अलगे एहन बनाबै छी जे भात तरकारी खाली बना कऽ हँ खायब बुझलिही उएह भुजियामे की केलियै तऽ ओ कञ्च पत्ता दऽ देलियै बुझलिही अच्छा आ कनि उएहमे दालिओ धऽ देलियै आब डॉक्टर कहलक हन दालिओ खाइ लए हाँ, बुझलिही ये। तऽ मूँगके दालि कनि की केलियै तऽ ओ मूँगके दालि कनि भिजा कऽ धऽ देलियै ओहिमे अच्छा, दू मिनट फूलै लए दऽ मूँगोके देलियै दालि देलियै? हँ दू मिनट फूलै लए दऽ देलियै आ उएहमे धऽ कऽ मिला देलियै ओ। आ ओहिमे नमक तमक दऽ कऽ नेबो गाड़ि देलियै आ मिला कऽ पकौड़ी जकाँ तलि लेलियै से पकौड़ी एतेक सुन्दर लागलै खाइमे छुच्छे जे किछु कहैके नहि हाँ, ओकर ई बाद बात एम्हर मसाला तैयार कऽ लेलियै बुझलिही एकदम माछके मसाला सनके गोट लहसुन प्याज पीरा गोट देलियै करिका तोरी देलियै सभचीज दऽ कऽ आ पीसि देलियै बुझलिय आ ओकर बाद हँ पीस कऽ ओहिमे तेल फोरन दऽ कऽ जे रहै छै जीर पचफोरना जे दही आ ओहिमे हँ अथी की कहै छै जे नून देलियै आ हरैद धनी देलियै बुझलिय अच्छा आओर ओकरा सब दऽ कऽ आ बढ़िआँ सँ मसालाकेँ भुजि देलियै धनी नहि देलियै बुझलिही धनी वला मसाला एहिमे नहि देलियै बस हम हरैद आ मिर्ची पाउडर देलियै आ अच्छा नून देलियै बुझलियै आ दऽ कऽ मसालाकेँ भूजि कऽ आ ई गोट वाला जे झोर बनाही ने ई भात संगे सा आनि के खाय में एते नीक लागत ठीके में बड़ नीक लागले हाँ, खाय में आ पतरगर के झोर जे रहत तऽ कते सुंदर लागे हाँ, छै बड़ नीक हाँ, लागे तऽ तोरा कक्का के बेसी गाढ़ झोर नहि नीक लागे छै बुझली हम्म, ओहिमे जते हमरा भूजि भाजि कऽ जते रस छलै से दऽ देलियै आ ओकर बाद उम, दै के आ ओकर बाद जे पकौड़ी तलने रहियै दऽ देलियै दू मिनट बड़का कऽ उतारि देलियै आब एगो फकरा जे पढ़लियै जकरा बारह बीघा बंग तकरा डर मे डरक रहै देख